Oga God, make you teach us how to pray, just as John teach him disciples. So Jesus tell them, when una dey pray, make una say, Our Papa wey dey for heaven, we greet you. Make your kingdom come. Give us the bread wey we go chop today. Make you forgive us our sins as we dey forgive those wey do us bad. Nor let us enter temptation. Then Jesus tell them, Like say one of una go meet im friend for midnight say, My friend, Abeg give me tiri bread because one of my friend wey dey travel stop for my place and I no get anything to give am chop. Then your friend come answer from inside im house, Make you no disturb me. I don lock my door and me and my children don sleep. I no go fit get up give you anything now. I tell you true word, even if the man inside no wan get up because you be im friend, e go get up give you anything wey you want because you no let am rest. So I tell you true word, make you ask and God go give you. Find and you go see wetin you dey look for. Make you knock and the door go open for you. Because person wey ask go get, person wey find go see wetin e dey find, and the person wey knock Di door go open for am. Which of una wey e be papa go give im pikin snake if e ask for fish? Or if di pikin ask for egg, una go gi am scorpion? Since una fit give una pikin good tins as una bad rish, what of una Papa for heaven wey go give di Holy Spirit to anybody wey ask am. Jesus and Beelzebub. One day, Jesus come drive demon wey dey make person no fit talk comot from one man body. Wen di demon don komot, di man begin tok, and di pipo sopraiz well-well. Bot som among dem sey, Beelzebub wey bi demon oga, na en pawa Jesus dey use take drive demons. Bot oda pipo kon dey ask for sign from heaven, because dem wan test Jesus. Jesus know wetin dey their mind, so e tell dem, Any kingdom where people dey fight each other no go last, and family wey divide go fall. So, if Satan kingdom divide, how im kingdom go take last? I dey ask una dis tin becos una dey sey na Beelzebub pawa I take dey drive demons. If na Beelzebub pawa I take dey drive demons, den na which pawa una pikin dem dey use? So na una pikin go judge una. But if na God power I take dey drive demon comot, den God kingdom don reach where una dey. Wen pesin wey get power ready well-well guide im own house, all im things go dey safe. But when person wey get power pass am, attack and win am, the person go carry all the things wey the man take dey protect imself come divide the property wey remain. Anybody wey no dey with me dey against me, and anybody wey no dey work with me dey work against me. Jesus work. When evil spirit comot for person body, e go dey waka anyhow dey

arrange am and nobody dey there, e go go bring seven other spirits wey wicked pass am join himself and dem go stay for there. So the person condition go worse pass as e be before. As Jesus talk these things, One woman for there come shout, God go bless the belle wey e born you and the breast wey you suck. Then Jesus say, People wey hear God word and do wetin e talk, na dem God don bless. Jonah sign. As people dey plenty more more, Jesus kon sey, Pipol wey dey dis world nawn wiked well-well. Dem dey luk for sign, but God nor go show dem any sign except di sign wey happen for Jonah time. Just as Jonah bi profet for Nineveh pipol, na so Man Pikin go bi sign for di pipol wey dey dis world nawn. For judgment day, Sheba queen go bear witness against pipo wey dey dis world now, and God go condemn dem, becos di queen travel from far place con hear di wise tins wey Solomon tish. But naun, pesin wey big pass Solomon dey here. For judgment day, na so too, Nineveh pipol go bear witness against pipol wey dey dis world naun, bikos dem turn from sin kom meet God wen Jonah preach give dem. But naun, pesin wey big pass Jonah dey here. Light for inside house. Nobody dey light lamp put for under basket or for where people no go fit see am. But dem go put am for where people go see am when dem enter the house. Na eye be the lamp wey body get. If your eye well, light go full your whole body. But when your eye no well, na darkness go full your body. So make sure say wetin dey inside you na light, no be darkness. If light full your body and darkness no dey inside at all, e go shine well well like when lamp dey shine for your face. Jesus no agree with the Pharisee people and law teachers. As Jesus dey talk, one Pharisee call am come im house come chop. So Jesus go sit down for where dem go for chop. The Pharisees surprise well well when he see say Jesus no first wash hand before he begin chop. But Jesus tell am, Una wey be Pharisee pipo dey wash outside cup and plate, but inside una belle, long throat and wickedness full am. Una be fool! No be God wey make di outside still make di inside? But make una, from una heart, give to pipo wey no get. so that everything go dey clean for una. Curse dey una head, una wey be Pharisee people. Una dey give God one out of every ten things wey una get, but una dey forget people wey e no get. Curse dey una head, una wey be Pharisee people. Una dey wan sidan for beta share for sinagogue and una dey like make pipo dey greet una for market. Curse dey una head! Una be like grave wey pipo dey match pass and dem no know sey na grave. One man wey know di Law well-well kon ansa, Tisha. you dey curse us as you dey talk like this so. But Jesus answer am, Curse dey una head, una wey know the law well well. Una carry heavy load put for people back and una no wan even take hand touch the load. Curse dey una head, Una dey build profet grave, di profet wey una grand-grandpapa kill. Dis show sey una support di tins wey una grand-grandpapa dem do, bikos dem kill di profet and una build dia graves. Na dis one make God tok wit im wisdom sey, I go send profets and apostles go meet dem and dem go suffer and kill some among dem. So di profets blood wey dem don kill since di world start, di pipo wey dey dis world now go take dia head carry am. From wen dem kill Abel go rish di time wen dem kill Zekariah for di altar inside di temple, dia blood dey dis pipo head and God go judge dem. Curse dey una head, una wey know di law well-well! Una don seize di key wey dey make pipo know di truth. Since una no gree enter, una no want make other people enter too. When Jesus comot from there, the people wey know the law well well and the Pharisee people come dey vex. So from that time, they come begin ask Jesus yeah yeah yeah yeah question about many things. and dem come dey plan so that dem go fit find word for im mouth wey dem go take hold am.